Яңыдан Рамазан мөбарәк булсын! Без сезләр белән бәхетлеләр, шушы мөбарәк айга ирешә алдык. Аллаһ Раббыбыз безгә төрле-төрле ниямәтләр бирә һәм әйтә, Бакара сурасында, Әгъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Вазкуру ни'маталлаһи алейкум. Сезгә биргән Раббыгыз тарафыннан килгән ниямәтләрне онытмагыз. Әлбәттә, Раббыбыз безгә төрле-төрле ниямәтләр биргән. Шы ниямәтләрдән саулык-сәламәтлектә булып, үзебезнең тормышыбызда җиңеллек белән хаҗәтебезне үти торган гамәлләр белән тормышыбызны алып бару. Күпмебезнен арабызда аяксызлар, сукырлар. Нәрсә соң ул нигъмәт? Шушы гади кешенең Раббысы тарафыннан килгән әйберне югалту, мәсәлән. Күз алдыбызга китерик, бер кеше урамда колясканын тәгәрмәчләрен әләндереп, үзенең хаҗәтен үтәргә бара. Кайда гына булса да. Яки, икенчедән, аяклары сәламәт булмаган кеше шушы башкызлардан менергә дә кыенсына, кайбер вакытта төшәргә дә кыенсына. Ә без сезне белән, Алланың рәхмәте белән, сәламәт аяклар белән яшибез. Раббыбызның ниямәте түгелме соң бу? Аллаһ Аззә вә Җәл һәрбер хасталарга үзе шифа бирсен. Шушы мөбарәк көндә Раббыбыздан ялварып сорыйбыз, авыруларга шифа биреп, киләчәктә үзләренең тормышларында җиңеллек бирсен. Әйе. Аллаһ Аззә вә Җәль шушы Рамазан аенда безне үз-үзебезнең нәфсебез теләгән әйберләрдән тыярга чакыра, хәләл ризыктан, хәләл аштан. Өстәмә, без шушы аяклар белән, бүген аяклар турында бит сөйлибез, Раббыбызның зур нигъмәте турында, бара торган юлыбыз белән, йөри торган яки эшли торган эшебез белән Раббыбыз разыймы бездән, юкмы? Бу бик мөһим, җәмәгать. Без аштан, судан үзебезне тыя алдык, Аллага шөкер. Рамазанда сезләр белән Аллаһ Тәгалә җиңеллек бирде. Ләкин бара торган юлыбыз халялмы ул? Мәсәлән, без көн саен магазинга кереп нидер алабыз. Магазинда төрле әйбер бар. Әгәр син Аллаһ Раббың Харам куйган әйберне алсаң, мәсәлән, арыш май яки хамыр, бу вакытта син Аллаһ Раббының, Раббыбызның биргән рәхмәтенә хыянәт күрсәткән буласың. Шушы аякларың белән, Раббыбыз биргән әманәт белән, нигъмәт белән магазинга барып, Ярамаган әйбер аласың. Яки икенче мисал, зина кылырга. Ничек инде? Аллаһ Тәгалә безгә биргән зур нигъмәт, бу нигъмәтне кирәкле, дөрес рәвештә кулланырга тиешбез. Әйе, бүген шушы пандемия вакытында без Аллаһ ни нәрсәдән риза, шушы әйберне башкарырга тиешбез. Беренчедән, ул күршебезгә ярдәм. Бардык, шушы магазиннан ни кирәкне, ачлыктан үлмәү, хаҗәтебезне үтәү, күршебезнең хаҗәтен үтәү, алып китердек, аңа бирдек. Садакасы булсын. Әйе, аның догасы булсын. Ураза тоткан кешенең догасы безгә булса, бу бәеткә ирешергә безгә Бер юл була. Әйе. Шуннан да өстәмә. Аллаһ Аззә вә Жәл тарафыннан безгә бирелгән зур нигмәт аякларыбызның саулык, сәламәтлектә булуы. Әйе, аякларыбызның саулык, сәламәтлектә булуы.

Коръәни Кәримнең Тәкәсүр сурасының 8 нче аятендә әйтә. Соңра, һичшиксез, Кыямәт көнендә сезгә бирелгән нигъмәтләр өчен соралаячаксыз. Һәрберебез нишләдек? Тормышыбызда нинди юл белән бардык? Әйе. Әни-әтинең хәлен белдекме, аларга ярдәм күрсәттекме?

Шунда шәһид буларак безнең кулларыбыз, шул ук вакытта безнең аякларыбыз әйтер, әйе, бу ярамаган юлыңда йөрүде, бу зиначы иде, бу арыш май ишүче булды, кирәкмәгән алкоголь, кирәкмәгән хамыр ишүче булды, Шунда, Җир дә безгә шәһид буларак, безгә каршы шәһид буларак килер. Әйе, бу минем өстемдә йөрегән вакытта бозыклык таратты. Өстәмә фирештәләр язган сугуфлар килер. Әйе, китаплар килер. Әлбәттә, изге юл белән йөрегән кеше Асхабул Ямин уң яктагы булыр. Начар, явыз юл белән йөрегән кеше Асхабул Шимал сул яктагы йөрегән бәндәләрдән булыр. Шулай Аллаһ Азза ва Җәл Коръәни Кәримендә 13 мәртәбә аяк дигән сүзгә игътибар бирә.

Әйе, таһарәт алуны да Коръәндәме әйтә? Әлбәттә, таһарәт ару да. Раббыбыз һәрбер әйбердә Үзе хикмәте белән чисталыкка безне чакыра. Аякларыгызны таһарәт алганда юыгыз, ди. Әйе, унөч мәртәбә кабат-кабат Раббыбыз безгә аяклар турында әйтә. Шушы мөбарәк айда без уразада булып, Аякларыбызга, бара торган юлыбызга игътибар бирмәсәк, шул вакытта кайда Раббыбыз Коръәни Кәримдә җиде күктән игътибар бирде, без, валлаһи, хәсрәттә булырбыз. Әйе, уңышка ирешер өчен без шушы айда Раббыбызның кәламен укыйбыз һәм һәрбер сүзенә игътибар бирергә тырышабыз. Раббыбыз шушы сүзләр белән кулланырга насыйп итсен. Өстәмә Хәдисларда килә торган аяк сүзе. Бу мөбарәк айда без Аллаһ Раббыбызның ниямәтен белеп, танып, сизеп, әни-әтинең аяк астыннан җәннәтне эзлик.

Гыйлем алу юлына чыкса, Аллаһ Тәгалә бу бәндәнең юлын җәннәт юлын җәннәт юлына бара торган юлны җиңел кылыр. Җәмәгать, без өйдә утырабыз. Коръән укыйбыз. Кем Коръән укымый, дини китаплар тырыша укырга. Әйе, әгәр без үзебез дини китаплар укып, шушы алган гыйлем белән куллансак, хасатән ураза турында, әйе, шушы айда үзебезгә Раббыбыз биргән форсәт, ураза вакытында биргән форсәт, намаздан соң ураза тоту, Ураза вакытында үзебезне тәрбияләсәк, бу юлымнан Раббым ризамы? Шушы юл белән, шушы эш белән шөгыльләнәм, Раббым миннән ризамы яки юкмы? Бу әйбергә дә игътибар бирсәк, безнең Рамазаныбыз Рамазаннан соң да шушы изгелек дәвам итәячәк. Рамазанның шунда ләззәтен, тәмен сизә алырбыз, инша Аллаһ. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләмнең бер булган мәшһүр хадисында әйтелә. Расул Акрам. Шушы эшне эшләмәдем дип кыямәт көнендә адәм баласы әйтер. Ләкин җир үзенең сыртында йөреткән ир кешене яки хатын кешенең нәрсәсе кылганын хәбәр итәр, шәһит булыр, шушы эшне шушы көндә шушы урында эшләде дип. Үзебезне алдамыйк. Аштан-судан тыелганнан сок нәфсебезне тыйыйк. Аллаһ Раббыбыз шушы Рамазан аен изге айлардан күрергә насыйп итсен. Кылган уразаларыбызны Раббыбыз кабуллыкка ирештереп, әҗер-сәвабына ирешергә насыйп итсен. Авыруларга Үзенең рәхмәте белән шифасын бирсен,